Wat d'Eva Maria déi nächst Deeg alles erwaart huet, dat huet d'Tali schonn hannert sech. Virun zwee Joer stoung hatt op der grousser ESC-Bün an huet fir Lëtzebuerg gesongen. An Tëschenzäit huet hatt Concerten a Festivalle gespillt, nei Lidder erausbruecht an de leschte Freideg eng ganz nei EP presentéiert. wat hatt dozou inspiréiert huet, wéi hatt aktuell zum ESC steet a wat nach iwwereg ass vum ESC-Hype. Mir ware beim Concert dobäi.
Zwee Joer nodeems d'Hali Lëtzebuerg op der Eurovisioun vertrueden huet, steet hatt nees virun engem Publikum. Dës Kéier ass jiddereen just fir hatt komm.

Virum Concert konnte verschidde Fans nach op ee Meet and Greet mat der Sängerin, Fotoe maachen, Autogrammer kréien a Froe stellen. Oh you're so cute!
Hat ass ganz gutt am sangen, seng Lidder si ganz schéin an jo dat ass alles wat ech ganz gären hunn, hat ass ganz léif. Ech hu gär seng Lidder an seng Stil an. Hat ass och schéin. Ech fannen et cool dass et eng Sängerin gëtt déi Lëtzebuerg representéieren kann. Dass ass eng ganz ganz gutt Sängerin.
Wéi geet et? D'Mischii Weis kennt d'Hali säit dem Optrëtt um ESC a suivéiert d'Sängerin zanterdeems. Ja also wir sind jetzt schon das vierte Mal aus Wien nach Luxemburg gekommen für die Tali. Ich find es cool dass sie freundlich ist und auch ganz freundlich zu den Kindern. Dann gefällt mir das Lied. Déi lescht zwee Joer huet d'Hali Festivallen a Concerte gespillt, war fir Projeten, wéi zum Beispill den You Can Sing engagéiert an huet an der Philharmonie zesumme mam Orchester gesongen. Och op Social Media war hatt ganz aktiv, hatt post zum Beispill Videoen, an deenen hatt bekannte Lidder séngt, mee mat engem Twist, Hatt séngt se an de verschiddene Sproochen, déi hatt schwätzt.

So I think putting those two together was like very tally and yeah I just kind of the first time we did it it was a huge success and then we just kept doing it. So um Mir tauschen elo.
I translated some of your songs and Ech hunn e puer vun denge Lidder iwwersat an op déi Kaarten hei geprint. Kanns du erroden wéi eng et sinn? Oh my god! On s'épanouit et on grandit comme une fleur.

Dear Parents!
Dear Parents war dat éischt Lidd dat d'Hali zanter senger Participatioun um ESC erausbruecht huet a war Deel vu senger EP Wonder. Déi huet hatt geschriwwen, wéi hatt gereest ass. Et geet vill ëm seng Kandheet an dorëms, sech selwer ze fannen. Oh what you gonna do for me Lionel Strawberry yes is it?
Ok ok
Score! An dat ass eent vun deene ganz neie Lidder, déi leschte Weekend virgestallt goufen. Am Stéck DCBA, wat fir Don't Come Back Again steet, geet et ëm d'Thema Angschtstéierungen, mat deenen d'Hady selwer ze kämpfen huet. Et wär dat vulnerabelst Lidd,

yeah I really wanted to kind of create a community of people who struggle as well with anxiety as someone who deals with it. Please don't come back again Please get out of my head Déi emotional Ballad ass awer éischter eng Ausnam, déi aner Lidder sinn alleguerte vum Thema Léift inspiréiert.

That's really what sparked this whole EP. Déi nei EP Red Haven geet a Richtung alternativ Pop, RnB mat vill Jazz Aflëss. Domadder huet d'Tali seng nei EP erausbruecht, déi zweet zanterdeems hatt um ESC dobäi war. Deen wäert hatt och dëst Joer kucken. Mam Eva Maria huet hatt och eng besonnesch Verbindung.

kind and everything that she needs to be and she's gonna kill it.
Fir sech selwer wënscht hatt sech déi nächst Zäit kënnen ze huele fir ze reesen an zur Rou ze kommen. Do virdrun stinn awer nach e puer Shows un, ënner anerem zu Lëtzebuerg an zu Bréissel.